rádiu y waze fala mi ten ki ta ben fala tanbe ribera pamodi é un kuza ki dja ben públiku ka nhos ben atakan pur isu ki txoban sobri más atenson la si sin di tudu é mc pregu pregu undi ki waze ta fla artista dipôs di uza droga ta tenta ba Tenta ba, xii, mano, keli go nka speraba non, keli go nka speraba ma, ta tenta ba abuza, ta tenta ba abuza di minina dentro di kaza di banho, mano, sera ki prego foi ke sena li mano? Será mano? Ma wise diskubri rapaz segredu mano, segre. Ma mi ka sa libi kel ki, ma kel-li n ka kre odja pró pamodi un monti di algen ta kaba karera mano. I e tristi, e lamentável. Wise n ten serteza tanbe ma ka ta ben fala kel séna li si el ka ten próva.

Karera dja kaba. Naa nha Gaby na morre mano naa kel li eu nunca ta acredita mano tem txeu kuza ki ta passa. Algoritmo teneu prezu na viciu rasta pa riba manipuladores.
Obi modi foi por isso anu sa kosta trinta. Txeu kuidadu é poku ki ses maior manha é fazeu acredita ma es ta importa ku.

Pamodi é txeu éru ki ten stadu ta komete na redi sosial di Kabu Verdi. Pesoas realmenti ka sta studa pa ten koinhisimentu, mano. Pesoas di Kabu Verdi, bu ta abri boka pa bu pabia kuzê un kuza inportanti. Pesoas sta ton alienadu, sta ton retardadu, sta ton atrazadu mentalmenti, ba ta ntende un kuza. Bu ta fala un kuza ki tudu un kriansa na Purtugal sabe, es es ka sabe, ma pamodi ka sta fika ta fika ta fika ta pensa, ba ta ntende un kuza. Pamodi pesoas ka sta studa, mano. Pesoas sta vive na un mundu di bóbi, vive na un mundu di bóbi. Nton kel-la ki é prubléma di nos própi kultura, di nos própi Kabu Verdi, mano. Enkuantu bu sta Salamita na paiaiá, enkuantu bu sta Juzé na paiaiá, bu sta dentu YouTube ta studa, ta progridi, sen tende un kuza, y bu sta ta meke bu manda rialmenti. Mano, bu sta na ta odja Sebádio, Kabarros, y Rony Cirilo na paiaiá, bu sta ta odja otu ki é más? Bu sta odja Panki na paiaiá,

Pur se mui punga mi sina paiaiá, nu senti nen kuza. Mas, i é un kuza ma, ten txeu kuza ki sta ta pasa na nos vertenti artístiku kabuverianu ki sta suju memu ma. Bu senti nen kuza? É es sujudadi memu ma. So ki mi n ka ta kre kolabora ku kes sujudadi la pamodi mi otu pisa, mi otudidata, bu sa intendi, mi é un joven ku txeu talentu. Mas, i n ka sta ta fala di mi, di Sissi, n sta ta fala di Wise Henrique. Mano, tudu kuza ki Wise Henrique fala na kel freestyle li ta faze sentidu. ta faze sentidu rialmenti, má é un kuza tristi i lamentável N ta spera ma kel kuza ki Wise fla sobri mc Prego Prego ka ntorse Má é un kuza xokanti memu Má N ba ta ntende un kuza i é un kuza ki N ta spera pa mi odja dia 19 li Pa mi odja kuzê ki sa ta pasa ma Wise sa ta ben Múzika li N ka sedu kantu minotu ki Wise sa ta ben traze Iiiii Wise. Aba, nhos pripara, nhos pripara koleti kóntra baras, nhos pripara koleti kónta baras di Wise i Rick pamodi N sabe ma baras ta ben ser pizadu i txeu pesoas ka ta aguenta baras di Wise i Rick ta kaba pa kai baxu di se bara mésmu, bu ta intende? É kel-la. Nton, família, é un kuza ki sta ta pasa, ben pa baxu di tapetu, nu ka da kónta. Nton. Nu aguarda 19 pa nu ben ten más kuza ki Wise y Rick sta traze pa nos, ok? Foi bem, nhos fika ligadu. Kel é p'un MC, un breve vídeo ki N traze li pa nhos. N ta spera ma N ka ta desepsiona nhos, ma. Ta intupi di droga dipos ta ba tenta uza mudjer a forsa dentu show na kaza banhu redi sosial di kabu verdi ta rizumi na fofoka y tenta normaliza tudu un di 40 pur. Wise ka ta desepsiona nhos, Ma pregu, pregu ka ta desepsiona nhos, otus N ka sabe, o ta ntende un kuza, mas ten un kuza ki N ta fla nhos, rei sosial di Kabu Verdi sta poluidu, mano. Nu sta ta mesti kria mas kontiudu i faze sénas kontise mas. Nton, kel é mas un jóven vensedor

Difikuldadi pa ta ntende un kuza, má monti algen ka ta ntende pa es ka ta obi vídiu ti fin. Alvês N ta faze uns sénas prupuzitadamenti pa N odja si algen sta ta sta atentu a pungu. Meste N ntende ma é un gaji mésmu crazy di kabésa, N gosta di faze uns kuza prupuzitadamenti, sen sentidu nenhun. Bo ta ntende un kuza? Bo pode odja si bu ta si bu ta ntende, má bu ta sta ton atrazadu pa ta konsigi ntende. Kel-li é N faze un vídiu ki N sta sô tinta Kel-la N faze-u prupuzitadamenti pa bu algen odja ma nu ta faze ku kualker kó kel nu sta ta faze. Nu sta ta hasla bad. Nu sta ta hasla pa nu tenta midjora nos life, pa sentinu un kuza. Indipendenti di bu gosa ô ka gosa, ua raiva, mano. Pekadu spika for life. É nos. Nunka ka bu skese, mano. Bu bali kel ki bo bu ten. Pesoas kre-u sô kandu bo bu tene. Kandu bu ka tene, ningen ka kre-u nada ku bo. Ningen ka sta txoma pa nha tilifoni, ningen ka meste-m. Di dos anu tres anu. N ta mostra nho lista di xamada ki N tene. Fui! Ta spera ma nho sta campeon ami N sta campeon graças a Deus N ta spera ma nho sta campeon é midjor ainda Kel vídeo li N fazel só pa N convida nhos a bai nha youtube Dipos di tres anu sen lansa nun videoclip N sta li só pa N informa nhos ma dia 19 di li tres dia apenas tres dia como prometido Nha vídiu ofisial ta sta na YouTube dipôs di três anu. I intenson mésmu é ka disepsiona i leba mensajen pa kazas di pesoas. I désdi já obrigadu pa tudu algen, pa tudu algen ki sénpri suporta. Obrigadu mésmu di fundu di nha korason i N ta spéra ma nhos ta kurti. Uais!